Kasi leyi i chanele leyi ku humelelisaka tinyiko to hambanahambana na leti nga le makorhweni hi tlhela hi ku navetisela mabindzu ma wena. Hashtag Arise and Shine, Arise and Shine, Arise and Shine. Ha mi amukela ka Guy Channel. Hi tshamise sweswiwani kwala ni Bluehook. Eh mi ri na guest ya hina Skumpepe. Loko ni nga pronounce hi swona mi ta mi ta ni lunghisa swona. Eh, abshir hayi hayi njhani a hi pfukini munjhani a na hina hi pfukile Eh, xewetani valandzeri van'we eh, na mi xeweta valandzeri hinkwenu eh, ni tshemba mi hlayisekile kwalomu mi nga kona okay eh
ni ta rhanga hi timhaka ta music ne Eh, Eh, mi swi discover rini ku ri mi na nyiko yo yimbelela ni discover hi 2020 ni ri ka grade seven um ku te ku te damani un'wanyana ni tshama kun'wana lawa mm. a ni rhamba ka ni ya studieni ya ku yimbeleleni se loko hi fika ha a ku ana wezamanyana yimbelela hi loko ha xindla mm. se yi vhe yi va yi sukile ha yi vhe yi va yi sukile allright eh, mi yimbelela music wa njhani eh, tsonga rap
swi mi tekela nkarhi wo tanihi kwihi ku endla risimu
loko no va ni kume munhu a hi nge studio ni kume munhu loyi a nga serious na yena ya swi nga hi tekela swi nga swi vo ma two hours then risimu ri hela risimu ri hela eh mi na tinsimu tingani ni na ta fika ten
like ti-single single kumbe i album single single right siku ro sungula leri mi nga humesa e single ya n'wina a ku ri ri a ku ri kumbe lembe a ku ri 2020 ya lembe 2020 yi fika yi tirhisa ku yini a vanhu va fike va yi tsakela swinene mm. a va yi bisa bisa exitarateni na loko ni famba swi tlanga swi yimbelela loko ni hina iyini vito ra yona hi lava ku tsaka
okay uh, swi kahle swinene so support kusuka kaya eh, a kaya voho va sapota ko va kani loko ku ri na swin'wana twa ka ha yengi music yani Eh. mara voho va sapota okay ku ri ene music i swilo leswi mi swi endlaka hi two hours Eh. swi hela Ah, then the rest hour mi swi rimba mi ri free ah, ah. alright uh, i mani eh, producer yan'wana

se swi ri loko vanhu va ti lava vo boheka ku mi whatsapp va kota ku titwa alright so hala ka timhaka ta acting
timhaka ta acting a swi famba kahle ngopfu ko kani ho va hi lo yimanyana hi ku mina a ni kona ka ira xa rirhandzu ra vantshwa a na ha ri hala ka dyondzo hi xitlhangu ma twisisa so mi swi discover rini kona ku mi na nyiko yo actor
last year mm. eh, last year va nga ni tela va ta hi kombela ku actor janjani loko a ni ta swi kota so a ni nga tshama ni actor mara ni te ni ta swi kota hi loko loko ni fika mi kuma ku swilo swa ndleka mm. eh, se ni ba ni swi kuma hi ndlela leyi okay uh, so swi mi tekela eh, nkarhi wo tanihi kwini like ku mi endla sini ya n'wina yi hela
mina loko mi kuma ku na na va ni byela ku ni endla yini mm. ni nga bayiza kan'we mm. then ra vumbe loko ni vuya ni va ni hetile
okay so aka timhaka ta ta ti-script vo vo fika va mi byela loko se mi hlanganile ku ri we vula leswi na leswi na leswi kumbe ma sendeliwa before mi kota ku va mi khe mi xi practice a swa swi ya hi ku voho va swi lavisa ku yini va pfa va hi sendela ka WhatsApp ku va ku xa ka WhatsApp a ni ma kuma kuma ku van'wani va tirhisa tifoni ta vamhana vona se vamhana vona va fika va hlaya hlaya laha va forward-ela vanghana va vona ma tivi mi kuma ku se swi famba fambeni se ku va na mithini hi byela byeriwa ku ho hi ta veke ni ta swa so na so na so se leswi . mara se swi swi mi tekela nkarhi wo fika kwini ku va mi swi khoma swilo leswi a va mi byelaka Ah, nkarhi wolowo a hi khoma ku meeting live beta hi swi khoma hi swi twisisa ku okay la hi ta veka njhani so a ni komba ku na loko se ku ri nkarhi wo actor straight va va fika va hi tsundzuxa oo Eh. ku wena vula leswi wena vula leswi Ah. alright uh, role leyi mi nga yi tlanga ka dyondzo hi xitlhangu ya yini leyi a ni ri savage nyana exikolweni eyi eh. ya lero a ni ri savage a ni karhata
okay so uh, tanihileswi na n'wina amerika dyondzo i xitlhangu mi vona ingaku i ncini dyondzo leyi a mi yi nyika hi xitori lexi dyondzo leyi a yi nyika i ku a ni vele laha ku ri na vanhu lava a va ri serious hi xikolo hmm. hikuva ka ni xitori a xa ha yangi mahlweni mara dyondzo leyi a va ta yi kumala i ku loko i hlaya tibuku hmm. mihandzu ya kona a wu ya u ya yi vona hina van'wana hi ri masavheji a mi kuma ku hi helela kwala switarateni kwala Yeah.
so mara ya ha ta yisiwa mahlweni kumbe yi stakini Ah, a ni tivi ku mutsari wa swona yi hleketse ku yini mara Mm, ya okay mi mi mi mi mi tswariwe ka muti wa njhani mina a ni nga ku ni tswariwe ka muti wa kahle a Mm, a ni nge complain
okay swi normal swi swi fana Ah, Eh, alright.
A ku na stress so ku tikeriwa loku mi hlanganaka na kona loko mi ri ku acteni na le ka side ra music and that's why le ka music a ka music loko mi kuma ku namuntlha na titwa ku ni fanele ni nghena studio mm. mi kuma ku producer a yi kona a yi lava ku nghena studio ni fanele ni sungula ni xavelela ende loko ni xavelela ni vheta ni ni hela matimba ma twisisa ni va hansi mi kuma ku loko se ni ya recorda a na ha recordi so mm. eh, swa hlupha na timhaka ta studio ku fana na sweswa ni ku yimbeleleni mm. studio a xi on damana ni tiku i xota yini so ka timhaka ta ka timhaka ta xitori eyi mutsari a yi na mm. ximbilwani swinene na ximbilwani swinene leraro a ah, xin'wana na xin'wana lexi a xi twaku yena i xi teka serial leswi a swi twaku mm. na loko mi kuma ku vanhu va vulavula lawa yena i tata mi kuma ku se swa hi hangalasa laya
okay so mara hi side ra acting ni le ka side ra music mi navela ku tikuma mi ri kwihi
eish a swi leswi swo fana fifty fifty mina ku tikuma ku ni tikuma hinkwako ni kha ni swi endla hinkwaswo
mara mi ri kwini ni ri ho mi vula ku a ni la ku tikuma se ni ri ka T_V na mina na loko mi kuma ku loko ni hundza vanhu va rilela ku khata ti-pic na mina ma swi twisisa. Yeah, na swi ya va ni rhamba rhamba ni famba matiko kahle kahle Mm. ya ma dyondza xikolo ya xikolo ni le ku dyondzeni kahle ngopfu mi dyondza kwe kwala noblokwa okay grade Ah, grade a ni nge yi vuli grade mara hayi swi ya kona okay Ah, alright a ku na stress ah. so girlfriend ya n'wina yona yi titwisa ku yini ku va yi rhandzana na muekti na na artist ah yona ah kahle kahle ha yo a yi ni byeli ku njhani njhani no ka ni nga tivi loko yi ri na vanhu lavaya Mm. Eh, mara loko hi ri sin'we yi vulavuli yo fa yi yimbelela nyana swimbhomani swa mina loko mi kuma ku yi ni kwatisini nyana Oh, mina girlfriend.
e hayi kona ma Eish.
Okay.
e ni vutsiwe xitori la Ni swi vone ku ri no vutisa straight swa ndleka yi nga hlamuriwi. Eh. Se ni vini ku ha na yi ta so. Alright, hayi. swa twisiseka swinene handleni ka swa music na swa acting ku na swin'wana leswi mi swi endlaka
ko va xikolo ko va xikolo
alright uh, xin'wanyana lexi ni lava ku xi vutisa laha i think swivutiso swa kona se swi helile ni support ni mi vutini ku yi njhani kaya ni swi ri swivutiso swa ku swi helile unless if ku na xin'wanyana lexi a mi twa ku ingaku ni nga mi vutisa ni nga mi vutisangiki Eh, so va ni kuma njhani a ni vutisiwangi ende na swi lava ku kuma kumeka
alright loko vanhu va lava ku mi kuma um hi sayiti ra hala ka music ne le ka acting na hi sayiti ra swin'wanyana swin'wanyana um eh. eh, va nga mi kumisa ku yini eh, va nga mi kuma ka facebook ni tirhisa vito ra gowela ka mm. facebook ya ni le ka whatsapp zero seven three five seventy five eight six seven ni kumeka ko kwala so ti-bookings tona ke a ni rivele is ti-bookings kahle kahle hayi a ndzi bukiwa kahle kahle a ni ready for bukiwana a fanele ni va ni titwa kuyala ni nga bukiwa ni nga kuma ku ni ya performeni ni fika ni performa swo ka swi nga ri kona ni biwa hi swi kotikoti swi va swi nga ri kona njhani a ni ma kuma ma kuma ku a ni ma swi vona ku na ha rihlangi njhani ni fika ku na mahisa mo daka lama mo ma tiva music me ni fika ni ba swa mina laya mi kuma ku se na tlhuveteriwa
hosi leswiya swo a hi ngo ka hina ku na ntlangu hi ku hi ta mi nyika plate a mi pfumeli na swona hayi leswiya no hayi a leswiya swi pfumeleriwe
okay karhata hi
alright swi swi ri vanhu va ta mi buka loko se mi ta titwa ku se mi kulile eh hayi vele hayi and swa mm. gasa ya kona swa gasa tshunela va va ta ni buka a hi mhaka ya kahle so ka sayiti ra acting um ma mfamba wa na ku navela ku ri a hi ngo samuwana la ku acta na n'wina a tsakela role ya n'wina mm. a mi kuma mapfambi ri na ku navela koko ene loko a hi ngo munhu o ta mi nga pfumela ku ya ka xin'wanyana xitori eya ni nga pfumela mara ka lexi ni nga le ka ka xona sweswi ni nge suki ni va ni va ni suke ni fambafamba swi helerile ya so ha no ya ni ya act mara ni tlhela ni vuya kwala ma twisisa ene ni swi tsakela ngopfu sweswo hikuva ni no no va ni kha ni kula na mina hi ndlela yaleyo okay ya na swi twisisa so a mi vhela mi vuli muka ku na swin'wana bolo ma tlanga. Ah, bolo hi swa mina bolo Mm. ah bolo a ni se tlanga malembe ndzhaku swi nga se ri na five years a sweswi loko mo ni komba bolo ah Mm. eh, a hi swa mina swa bolo Alright, uh, vulani marito ma n'wina mo hetelela. Eh, marito ya mina yo hetelela i ku ha subscribe-ani eka channel ya boti guyu channel mi ya mahlweni mi sapota mi sapota na switori leswi hi swi endlaka ku dyondzo hi xitlhangu kumbe rirhandzu ra vantshwa inkomu Hi khensini subscribe.